Yoo, nɔviwo, megado egbe na mi le egbe ƒe ŋkekea me le míaƒe tɔ kple míaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Enye dzidzɔ nam be míegale to dzi be míagayi ɖe enukpakpla alo nusɔsrɔ̃a dzi. Aleluya. Aƒetɔ ne nanyi kple mia dometɔ ɖe sia ɖe le afi sia afi si ke mi le hafi le nyanyui siawo sem gbeawo tso gbe. Yayratɔwoe mienye nenye be nyateƒee mietsoe xe de dɔwɔwɔ me. Elabe abe aleke apostolo Paulo hã gblɔe ene be, Nɔviwo, nye dzimedidi kple nye kukuɖeɖe si meɖena na Mawu ɖe Israel ta la, enye si bena, woakpɔ xɔxɔ. Nenema ke wònye na nye kpli wò alo nye na nye hã egbea. Be nɔviwo, nye dzimedidi kple nye kukuɖeɖe si meɖena na Mawu ɖe togoviwo katã ta la ye nye si bena woakpɔ xɔxɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Nɔvi lɔlɔtɔwo, mile dzi yim leke ya? Ẽ, mienyae be Krist, Yesu Kristo la Nubabla yeye ƒe enunɔlagã ye wònye. Eya ta Biblia gblɔ be Yesu Kristo, enubabla yeye ƒe enunɔlagã ƒe dɔ lolo wu nubabla xoxo la me tɔ. Yesu Kristo, nubabla yeye ƒe enunɔlagã ƒe dɔ lolo wu nubabla xoxo me tɔ. Míenya be ame sia ame dia be yeakpɔ nu si ke enyo nu yeye kple nu si ke lolo wu esi ke eh, de ame dzi, esi ke na be wokpɔa vovo, esi ke na be wònyɔna, enu nyɔna suna ame si, eye gawu la, agbe ƒe didi kple agbe mavɔ la suna ame si toa eme. Praise the Lord. Nyateƒee mienye be eya wòɖo be eɖo eɖo miɖo le anyie bena xɔse ɖeka koe li eye subɔsubɔ ɖeka hã koe li. Enunanawo le vovovo gakea gbɔgbɔ ɖeka ma koe. Nenema ke xɔxɔ alo ɖeɖekpɔkpɔa ɖeka hã koe li eye subɔsubɔa hã ɖeka hã koe li. Nuyae na be ame geɖewo menyae be nenema wòle ta la, ye na be wogblɔna be, Míwo hã aleke mísubɔna Mawua ɖoe ya? Vɔ Aƒetɔ Yesu Kristo to na nyɔnu ma le vudoa to bena, Ẽ, ɖeke wòdze be woasubɔ Mawu ɖoe ya, bena ame siwo katã te va Mawu gbɔ be woasubɔe la, woɖo le asubɔe, woɖo le asubɔe le gbɔgbɔ kple enyateƒe me. Aleluya. Le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Eye nyateƒea la, ɖeka koe li. Ye nye Aƒetɔ Yesu ƒe nyateƒea tɔtrɔmanɔŋutitɔe. Eye gbɔgbɔ la, gbɔgbɔ ɖeka koe li, eye wona nuwo vovovo to eme, vɔ wo katã le dɔ ɖeka wɔm hena ɖeɖekpɔkpɔ, hena xɔxɔ, hena vovo, hena agbekpɔkpɔ, hena dziƒofiaɖuƒeameyiyi. Enu yeye la Ena gbãtɔ do xoxo. Ne enu yeye ɖe va la, ana be gbãtɔ ado xoxo. Elabena nu si do xoxo eye wòtsi ŋutɔ la te ɖe gbegblẽ ŋu. Nu yeye la, ena gbãtɔ do xoxo. Elabena nu si do xoxo eye wòtsi ŋutɔ la te ɖe gbegblẽ ŋu. Yesu Kristo nubabla yeye ƒe enunɔlagã ƒe dɔ lolo wu nubabla xoxo me tɔ. Nɔvi lɔlɔtɔwo, Yesu gblɔ na mí le Mateo ƒe agbalẽ eta amasi ɖekɛ kpukpui wuiadrea me bena wometsɔa aha yeye hã dea elãgbalẽgolo xoxo me o, ke Ne menye nenem o la, lãgbalẽgolo awo, eye aha la aƒu gbe, eye lãgbalẽgoloa agblẽ. Ke wotsɔa aha yeye dea lãgbalẽgolo yeyewo me, eye wo katã, wo kpakple eve katã la, wolanɔ, wolawɔ nu ka o? Tsiã woanɔ dedie. Aleluya. Eye nenema ke nuya Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia hã gblɔe na mi nenema. Eta atɔ kuku wuia adre be nuxoxo nu va yi eye nuwo katã trɔ si yeye. Nenema ke ne mi hle enu le Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta me nyi me, ne na hle ta Romatɔ ƒe Hebritɔwo ƒe agbalẽ, Hebritɔwo ƒe agbalẽ eta me nyi kpukpui amade heyi ɖe wuia wuitɔa me. Nu kae mi le kpɔkpɔ le afi ma o eye mi ɖo le anya? Ee, míaƒe nusɔsrɔ̃ si ke le dzi yim la le gbɔgblɔ na mi bena Yesu Kristo nubabla yeye ƒe nulagã ƒe dɔ lolo wu nubabla xoxo me tɔ. Praise the Lord. Ne mi hle Hebritɔwo ƒe agbalẽ tame enyi ya tso kukui amade heyi ɖe wòye tɔa me la, Nuɖe le afi ma kee nye kple wò dze be míado dzesi. Eye wogblɔ na mí be, ke azɔ la, subɔsubɔ si nyo wu sãa la su esi abe ale si wònye nubabla si nyo wu eye wòɖoe anyi ɖe ŋugbedodo siwo nyo wu la dzi la ƒe avuléla ene. Wogblɔ na mi be enu xoxowo nu va yi, azɔ nuwo katã trɔ zi yeye. Nu ka ta o? Elabe enubabla xoxo kee Yesu Kristo alo Mawu wɔ kple Israelviwo la, wometɔ nɔ te ɖe eme o. Wometɔ nɔ te ɖe eme o, elabe wobui be esia dzi wòate ŋu anɔ ye wòate ŋu dze woawo nu. Gake wodze agbagba be wòawɔe gakea, wometɔ wɔe o. Enu ya gblɔe be eh, Romatɔ ƒe agbalẽ tamewo eh, gblɔe be ne miexlẽ mea, egblɔe be nenye be ame ɖe ate ŋu awɔ siawo dzi la, anɔ agbe ɖe enu. Gake ne ekpɔ be ne amewoe ne wɔm asi ɖekee la, mede o la, ke mate ŋu o. Eye Biblia to na mí nyuie be esia la, womenɛ be míawɔ enye enye míaƒe tsitsa ke la kplɔ mí va Yesu Kristo gbɔ bena míakpɔ xɔxɔ. Esia me ya la kpɔ ɖokuiwò le. Ya la gblɔ be, ee, enuvɔwɔla enye nyateƒe. Ya la va Yesu Kristo gbɔ eya la xɔe dzi se hena xɔxɔ alo ɖeɖekpɔkpɔ ale be woatɔtɔ wò nuvɔ̃ woawo ke o. Elabena Biblia gblɔ bena míawo katã la, wotu mí ɖe nu vɔ̃ alo to maɖoma aɖe te bena woawɔ woave mía nu to Kristo dzi xɔse xɔse me, menye to eh, Kristo eh, dɔwɔwɔ me o. Aleluya. Ke kukui amadre le Rom eh, Hebritɔ ƒe agbalẽ me gagblɔ na mí bena kukui amadre le Romatɔ ƒe eh, Hebritɔwo ƒe agbalẽ Meɖe kuku Hebritɔwo, Hebri, He, Hebritɔwo ƒe agbalẽ etame enyi kpukpui adea gbe bena, Elabena ɖe vodada mele nubabla gbãtɔ ŋu o la, anye ne womedi nɔƒe na evelia o. Egɔme be nubabla xoxotɔ la, vodada le ŋu, eya ta wodi yeye nɛ, eya ta wodi be woawɔ yeyetɔa. Wona se gbãtɔ Adam le eh, abɔa me, mete ŋu yi o. Wova na ese eh, Mose mese wòliawo eh, eyiza gbetɔ nɔ nu o. Eye ke wokpɔ be mate ŋu nɔ nenema o, ta ye na be Yesu Kristo ŋutɔ ɖi va be yeatsɔ ye ɖokui na ɖe mía ta, be ame sia ame si ke la xɔe dzi se la, woatsɔ eƒe nuvɔwo kee, eye dzɔdzɔenyenye anye etɔ. Eya ta elabena eka, eka ŋkume na wo gblɔ bena, Kpɔ ɖa, Aƒetɔ gblɔe bena, ŋkekewo li gbɔna, eye mabla nu yeye kple Israel ƒe aƒe kpakple Yuda ƒe aƒe la. Menye ɖe ɖe nu si mebla kple wo fofowo le gbea dzi le gbe si gbe melé woƒe, woƒe alɔnu hekplɔ wo tso Egipte nyigba dzi la ene la nu o. Elabena wometɔ nɔ nye nubabla me o, eye nye hã nyemelé, nyemelé be na wo o. Aƒetɔ Mawue gblɔe. Elabena esi nye nu, si mabla kple Israel ƒe aƒe la le ŋkeke siawo megbe, Aƒetɔ lae gagblɔe ke, matsɔ nye seawo ade woƒe tame, eye maŋlɔ wo ɖe woƒe dziwo me, eye manye Mawu na wo, eye woawo hã anye dukɔ nam. Nubabla yeye ƒe dɔ si ke Aƒetɔ Yesu le wɔwɔ na mí la, Etsɔ siawo hã azɔ hã tsɔ de míaƒe tame, eye wòtsɔ de míaƒe dziwo me. Eye to ma dzi la, azɔ la, mítrɔ zi ye tɔ, eye ye hã nye míaƒe Mawu. Amen. Praise the Lord. Aleluya. Ye ta gblɔ be le kpuku wetɔ be le esime wògblɔ be nu yeye la ena gbãtɔ do xoxo, ke nu si do xoxo la Eyi, eyi, eyi do xoxo, eye wòtsi ŋutɔ la te ɖe gbegblẽ ŋu. Nɔvi lɔlɔtɔwo, edze be míase nuwo gɔme, elabe nu si ke fia mi le alo nu si ke mídi be míanya le nya siawo katã me nye bena, ɖe amegbetɔ ƒe dɔwɔwɔ na mee míakpɔ xɔxɔ lea? Ao, ke boŋ Yesu Kristo dzi xɔse xɔse ɖeɖe koe. Nu vɔ̃ wɔlawo míenye keŋ, gake nenye be ètrɔ zi Kristotɔ la, le xɔse ɖeka ma me, le gbɔgbɔ ɖeka ma me, le nyateƒe ɖeka ma me, menye leke nye ame subɔnɛ ɖo o. Nya kae Biblia gblɔ? Nya kae Ŋɔŋlɔa gblɔ? Ye le vevie. Eye eya dzi mía xɔse hene míaƒe katutukpɔkpɔ, hene míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ, hena míaƒe vovokpɔkpɔ le Kristo Yesu me, hena agbe kpɔkpɔ, agbe mavɔ kpɔkpɔ, hena dziƒo fiaɖuƒea me yiyi, hena enuka ablɔɖevi zuzu ya me ɖewo gblɔna vovokpɔkpɔ ye. Aleluya. Ta nɔvinyewo, medi be magase eya tsara fia na mi. Ne míanɔ wɔe bleble o, anɔ gɔme sem ɖekaɖeka kaka ayi ɖe enuwo eye ase nuwo gɔme hena ɖeɖekpɔkpɔ na luʋɔ katã nenye be woxɔ nya sia dzi se le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu neyra mi keŋ, ke ɖe gɔme yi zã ɖe. Bye bye, mia nɔvi Yesu nyo woyra Mawu lolo avɔa dziɖula tso True Forgiveness Mission Australia na Togo viwo katã siwo sia gbe ya afi ɖe kpekpe ɖe ke wole le xexea ƒe ŋkɔnawo dzi. Mawu neyra mi geɖe ke mia gɔme eyi zã ɖe lo. Bye bye.